Għal Ivan il-lejla ħa tkun roller coaster ta' emozzjonijiet u nostalġija, għax waslu f'idejna ammont kbir ta' ritratti antiki ta' Ivan. Ħafna minnhom x'ħinħajarhom żgur ser jibqa' bla kliem, però rrid nisma' l-emozzjonijiet, ir-rakkonti kif ukoll il-memorji li dawn ir-ritratti jġibulu. Niltaqgħu ma' Ivan minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time bħal-lum xahar eżatt inkunu qegħdin infakkru jum il-Ġimgħa l-Kbira, jiġifieri min jaf kemm minnkom bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti għal dik ix-xirja li jkollok bżonn biex imbagħad int tipprepara l-figolli. Ftakar li għall-figolla perfetta għandek bżonn ħafna ħin u ħafna paċenzja, jiġifieri tħallix għall-aħħar. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi tal-lejla, vuċi ikonika għal pajjiżna. Nilqa' miegħi lill-kantawtur Ivan Grech. Kif inti, Ivan? All right. Is-serata tajba. Grazzi tal ċettajt l-istadina. Grazzi tal-istadina.
Tista' takkomoda ruħek jiena ħammur posti u bħa tradizzjoni dejjem nirreġistra l-mistednin tiegħi. Isem u kunjom? Ivan Grek.
Ivan Grek. Data ta' twelid? 6 ta' Jannar.
Għal kes ħadd iċċelebra? 1969. 1969. Jiġifieri għalaqt 54? 54. 54. Kolazzjoni tajba Milta. Fejn inti mwieled, Ivan? Pietà, però mill-Isla. L-Isla.
Residenti? Residenti bħalissa Marsaxlokk. Marsaxlokk.
Professjoni?
Mużiċist.
Mużiċist. Ivan, bil-mużika tiegħek temozzjona ħafna n-nies. Imma inti temozzjona ruħek malajr jew le? Iva, ħafna.
Ħafna. Fil-fatt nittrażmetti f'dak li nikteb u noħloq. Ġeneralment il-mużika tiegħi minn l-emozzjonijiet tiġi. Għalik illejla għandna ħafna ritratti antiki. Ħa noħduk f'memorji differenti, rridu nisimgħu rakkonti differenti u ħa noħduk f'fażijiet differenti minn ħajtek. Nibdew naraw l-ewwel wieħed, naraw naqra fejn ħa mmorru. Ħa naraw l-ewwel ritratt. Kont telgħab il-water polo, Ivan?
Iva, żgur. Ehm, fl-80s, fil-bidu tal-80s, kien hemm eh, tim ta' water polo li sa kienu għadda tim ta' water polo, bda jew jgħajtu żgħażagħ ehm, li wara xi nofsa nar nomu fix-xemx u hekk ġifieri fil-għaxija morru water polo wkoll. Kien Kienu nġabru ħafna żgħażagħ dak iż-żmien. Fejn kontu tipprattikaw, Ivan? Ix-xatt tal-Isla bejn il-gabbani, biex niftehmu, ġo nofs ix-xatt kważi, u dak iż-żmien ma kien hemmx il-marina, allura l-pitch kien kienu jarmawh hemmhekk bil-lasti jġibuhom. Mar xatt filgħaxijiet biex. U dom tilgħab, Ivan?
Naħseb għamilna erba' snin, jiġifieri, u għalkemm ma konniex fit-top league, konna fit-tieni league u konna nilagħbu ħafna drabi u mmorru f'pitches differenti, noħdu sehem f'kompetizzjonijiet. Sfortunatament ma għadux. Aħna hawn naraw ir-ritratti, ma nafx jekk rajniex tajjeb jew le, imma naħseb rajna f'wieħed mir-ritratti lill-attur Ray Attard. U żgur kien jilgħab il-waterpolo Ray mill-Isla wkoll. Ray, iva, Ray daqsxejn ikbar minni allura kien mas-seniors, aħna konna ma' tfal dak iż-żmien. Ma fi żmien sena ġifieri tlajna magħhom imma Ray, Ray u l-familja tiegħu ħbieb tagħna, Trabó kien jiġi għandna u jiena mmur għandhom. Min kellu l-itwal karriera fil-waterpolo, inti jew hu? Naħseb it-tnejn l-istess, tgħax dħalna meta bdew u ħriġna meta spiċċa, ġifieri. Ma kinitx twila, erba' snin ġa ġejt. Qed jgħiduli li għandna ritratt ieħor, Ivan, tiegħek. Ħa naraw naqra f'liema rakkont ħa mmorru.
Ġieli. Ġurnata speċjali immens. Fejn iltqajt ma' Bono tal-U2? Jiena għamilt sentejn noqgħod Dublin. Il-mara tiegħi kienet qed taħdem ġewwa Dublin u għamilt sentejn għalkemm ġej u sejjer, jiġifieri kont qgħadt għal ftit żmien hawn xorta, però konna noqogħdu Dublin. U jiena dejjem ix-xewqa tiegħi minn jiena qiegħed ġo band minħabba l-U2. Għandek ammirazzjoni kbira lejhom. Kbira, fis-sens meta rajt lil Bono fl-80s, fil-bidu tal-80s, jagħti x-show, l-emozzjonijiet, il-passjoni mal-band tiegħu għad Kont inkanta waħdi fil-festivals u hekk u għedt, naħseb jiena nixtieq inkun ġo band għax hemm xi ħaġa li hija maġika meta tiġi s-saħħa tagħhom flimkien. U meta konna Dublin, dik kienet l-aħħar ġurnata għax imbagħad għamilna sentejn Londra minħabba x-xogħol tal-mara. U rajtu fl-aħħar ġurnata. L-aħħar ġurnata qabel tlaqna, inżilt Hanover Studios hemmhekk fejn Failure to jagħmlu ħafna rehearsals u ġieli saru recordings hemm u hekk huwa sinonimu ma' li to declare ja. Qiegħed Hanover qui u huma dejjem jgħidulek issaqsi min ikun hemm hemm jgħidulek le mhux qegħdin hawn. Imma xi ħadd li kien jaf qal Hemmhekk qegħdin.
Stennew titilqux, ħafna minnhom telqu bqajna nistennew. Jiġifieri waslitlek l-informazzjoni. Waslet l-informazzjoni u bqajna nistennew hemmhekk u f'daqqa waħda nibdew naraw karozza karozza ġejja u jidħlu. Allura qegħdin hemm żgur. U mbagħad qabel telqu, jiġifieri xi tliet sigħat wara, morna noqogħdu xi ħaġa, morna lura u ħorġin iltqajna ma' Bono, waqaf ikellimna, tajtu flixkun ta' likier Malti u u veru tal-ħin. Jiġifieri dak il-ħin hu prattikament tkellem. Iva, qalli għax dak ma il-manager tagħhom ta' dak iż-żmien, Paul McGuinness, kien joqgħod Malta. Missieru kien RAF pilot. U kien joqgħod St. Andrews u jaf, kien qallu, qalli l-manager tagħna u jekk ma se nkun reġgħet qagħidt mal-manager tagħhom. Għandna ritratt ukoll, ma nafx jekk hux l-istess manager li qed tirreferi għalih, suppost għandna ritratt li kien qiegħed jidher ukoll ftit ilu jekk mhux sejjer żball, li qiegħed jidher wara r-ritratt, le da Bob Geldof, dawn huma ċelebritajiet oħra li rajnik magħhom Ivan. Dawn li, eħe, li għamilt il-performances magħhom. meta ġew Malta. Oqpajn, fil-fatt Enrique Iglesias ġie darb tiegħi u stidinna wara, dak James Blunt. Ħafna minnhom ovvjament konna supporting act tagħhom u tkun esperjenza li tiftaħ għalihom Baglioni. Hawnhekk qed naraw takkumpanja lil Baglioni. Baglioni kanta Marigold magħna. Magħkom, hux hekk?
Kienet xi ħaġa emozzjonanti ħafna għax Baglioni kien il-favorit. Tal-mamma tiegħi u l-diska Marigold miktuba l-mamma tiegħi. Allura kienet xi ħaġa. Xi ħaġa emozzjonanti immens. Ivan, ħunna wara l-kwinti ta' wirja importanti. Meta jkollok wirja importanti, l-minuti ta' qabelek, qabel ma titla' fuq l-istejġ, teqpa' soċjevoli jew t-tensjoni. Le, teqpa' soċjevoli iva, ma moħħok ikun ikun biex titla' u ftit qabel, jiġifieri dawk l-aħħar għaxar minuti Tkun trid toqgħod għalik waħdek u gear up u tiftakar tgħid ma rridx ninsa dik u għad li mhux ħa nagħmel hekk illum u importanti whatever u tikkarga ruħek biex titla' hemmhekk u titla' f'dinja oħra għax il-palk huwa dinja oħra. Għalija hija d-dar. Imma l-emozzjonijiet li toħroġ hemmhekk u għax inti meta tkun ktibt is-songs tiegħek u qed ikantawhom in-nies lura lejk hija l-isbaħ emozzjoni li tista' tħoss. Hekk kont se ngħidlek min jaf. U tinsiex li tkun ktibt affarijiet li huma personali. Ħafna mill-emozzjonijiet li tkun tfajt ikunu in between the lines, jiġifieri mhux fil-linja li qed tikteb proprja, tkun tfisser xi ħaġa oħra. Dak huwa s-sabiħ li tkun kantawtur. Ekku, u n-nies jagħmluha tagħhom, jiġifieri jista' jkun li ħaddieħor qed jaħseb li hija love song, mentri mhijiex love. Tkellem fuq innifsi jew fuq xi ħaġa oħra li m'għandhiex x'taqsam ma' l-imħabba kif nafuha, ma' nies jirrelataw u jagħmlu l-mużika tagħhom li hija l-iktar ħaġa maġika li toħroġ mill-mużika, li ssir id-diska ta' kulħadd. Marigold ma baqax tiegħi, hija personali, però ma baqatx tiegħi għax tant kantajtha f'avvenimenti u tant kantawha nies u li ma tibqax tiegħek u mbagħad tkun ixxerjajtha man-nies.

Ivan, Għandna iktar ritratti, iktar rakkonti. Ħa naraw issa xi jmiss. L-aħħar li kien hawn Josette qalt li Ivan litteralment kiber miegħi. Vera.
Aħna Kważi kollha konna mużika fid-dar, jiġifieri familja mużikali ħafna. Nannu kien magician u l-mamma kienet tħobb il-mużika allura niżlet fuqna. Josette bdiet fil-midja kmieni, fis-sens qabbli kienet tkanta meta kienet żgħira, baqgħet tieħu sehem fil-festivals, eċċetera, eċċetera, mbagħad saret announcer u preżentatriċi u personalità jiġifieri li kienet magħrufa ħafna hawn Malta waqt li qed nikber jiena. Id-destin ried illi Jiena għext ma' Josette u ma' Normin kważi tnax-il sena. Iċ-ċajta bejn sħabi u bejn il-band kienet mort għal ftit u bqajt hemm tnax-il sena. U bqajt hemmhekk. U bqajt hemm tnax-il sena. Però isma' Josette qaltli li min jaf kemm ktibt kanzunetti fuq il-pjanu tagħhom. Iva, ħafna u t-tfal ta' Josette, Davinia u Yasmin, jiġifieri, Trabbew miegħi u konna nxerjaw il-mużika flimkien, però kellhom pjanu partikolari li kien f'taraġ li trid titla' fuq biex tmur għall-kamra tas-sodja, jew trid tgħaddi minn dieħ ħdieħ u jiena kull darba ngħaddi minn dieħ niftħu naqra u nagħmel nofs siegħa. Pereżempju Everyday Song, Everyday Song, Come to You u ħafna mill-hits, tlieta jew erba' mill-hits il-kbar hemmhekk fuq dak il-pjanu.
Iva, iva, iva. Fuq dak il-pjanu.
Illum il-ġurnata inti u Josette titkellmu kuljum? Nitkellmu spiss ħafna, però l-ħajja tagħna hija ovvjament mgħaġġla u nixtieq li niltaqgħu nitkellmu iżjed ma' Ġozett u kemm mal-familja llum taf kif aħna, ġifieri kulħadd guns down kif jgħidu għaddej ġismu però parti minn ħajti nrott li dan għext ma' Normin u Ġozett jien u mat-tfal tagħhom ġifieri u kienu naqisna familja waħda ġifieri u U nibqa' grat għal għomri. Ivan, Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura għandna iktar ritratti, jiġifieri ħa naqilgħu iktar memorji u rridu nisimgħu iktar rakkonti. Iqfgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, ppruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' berokka issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berokka. Feel energized.

Nilqakom lura għal prime time il-lejla jgħad fil-kumpanija tajba tal-kantawtur Ivan Grek. Lajna semmejna ħafna rakkonti lajna ħafna ritratti antiki, pero Ivan ma nistax ma nikkummentax fuq uħud mill-aħħar wirjiet li kellek, l-isbaħ wirjiet li kellek flimkien mal-choir tal-Voka. Is-sena li għaddiet kienet biżi ħafna wara l-Covid, jiġifieri Għaqqadt il-band tiegħi u bdejt nagħmel is-solo performances komplejt, jiġifieri kelli waħda kbira ħal għaxa u kelli waħda kbira Għawdex. Imma fost dawn il-performances kelli xi ħaġa li kont ili ħajti nispira li nagħmilha u ridt nagħmel concert ma' choir ġewwa l-Manwel. U kont ili naħsibha kont rajt lil dan il-choir li huma l-Voca Choir li huma magħmul minn dilettanti u minn li mhuwiex xogħol għalihom huwa hobby imma il-qalb li jpoġġu fih, u l-passjoni, u l-enerġija pożittiva tajba li għandhom bejniethom, magnet, kalamita, ġifieri tant ħadt gost li, u fil-fatt għamilna l-Manwel, kien sold out, u għamilna wkoll in-Notte Bianca ġewwa Piazza Teatro Real. Ivan, taqbel miegħi li kif tasal il-mużika mingħand kwajer tesprimi emozzjonijiet differenti minn kif tasal mużika b'mod normali? Iżjed, jieħdu dimensjoni oħra s-songs, insiex għandek 40 ruħ qed jagħtu qalbhom ukoll u qed jagħtu l-wirja tagħhom u l-fatt li ħafna mis-songs kienu songs tiegħi u li qed nagħmilhom mal-choir u huma ġifieri għamluhom bil-qalb għax inzertaw li l-maġġoranza minnhom ukoll iffolowjaw ħafna l-Winter Moves u x-xogħol tiegħi. Litteralment jieħdu l-ħajja.
Iva, naħseb kienu kienet il-highlight ta' dis-sena tiegħi u ħa naħdmu ħafna iktar flimkien jiġifieri għax l-enerġija u l-feel good factor li jkun hemm

Iva. It-trattat da. Litteralment, meta bdejtu l-win, meta bdejtu l-band, Wintermoose, kontu għadkom tfal, litteralment. Jiena dħalt fil-band 1985, jiġifieri 15, u huma kienu ġa ilhom tliet snin flimkien, jiġifieri jiena kont iż-żgħir. minnhom, però. Dawk l-ewwel ġranet kif tirrakkunthom hekk, x'memorji għandek? Le, fimni, dak iż-żmien kienet avventura inkredibbli u inti konna mmur narahom indoqqu lill-band li kienu qabel, jiġifieri lis-Serb u lil Joseph Rizzo. Is-Serb u Joseph kienu l-fundaturi tal-band mill-Isla, tinsiex. U tinsiex li dak iż-żmien ix-xena kienet marbuta ma' Tinjè, ġifieri ħafna mill-bands li kien hawn kienu marbutin ma' Tinjè u jdoqqu Tinjè u jintaqgħu Tinjè. Aħna konna daqsxejn outsiders għax mill-Kottonera u qatt ma dħalna l-Birkirkka u
wieħed mill-iktar bands li konna ndoqqu mużika oriġinali mill-bidu. Issa dak iż-żmien ma kien hawn radios popolari bħal ma hawn illum. Kien hemm radio wieħed u biex tirrikordja mhux bħal llum. Ġifieri trid tonfoq ħafna flus, qed tifhimni? Ġifieri kienet aħna bdejna għexnieh kollu l-evolviment tal-mużika speċjalment f'Malta rajnieh jikber, jinbidel, bands jiġu u jmorru. Aħna għamilna kunċert ta' 30 sena anniversarju fi 2015 u għamilna żewġ kunċerti wara, imma mbagħad Ħassejna li l-band għandu bżonn break, sħabi ħassu li hemm bżonn pawża, però ma waqafniex hawn, jiġifieri qatt nerġgħu nagħmlu xi ħaġa oħra. Ivan, l-ammont ta' titli li ksibtu bħala band, I mean, impossibbli tgħoddhom, biss biss sitta jew seba' darbiet Best Band fil-Malta Music Awards, rajnikom fuq il-palk ma' ismijiet bħal Elton John, Bryan Adams, Però minn dawn l-esperjenzi kollha, mill-ġranet kollha li għandek li qattajt mal-band, liema huma l-iktar memorji li tgħożż? L-ikbar, l-isbaħ memorji huma żewġ kunċerti kbar li għamilna aħna. Ġifieri l-Waterfront fejn kien hemm 'il fuq minn 8,000 ruħ. Wow.
U għadna dan huwa l-ikbar mument ta' ħajjitna, ma jistax ikun aħjar. Mbagħad sentejn wara għamilna l-Fosos. Illi waħdek tinsiex għax inti il-Fossas kien mimli b'ħafna nies imma l-fatt li ġew għal Wintermoods biss u għas-songs tagħna biss, ma kenniex guests u ma kenniex qed tifhimni u bi ħlas, kien l-ikbar kunċert għadu sal-lum fl-istorja tal-mużika Maltija. Jiġifieri qabel kien hemm bands oħrajn li kellhom ħamest elef, sitt elef imma aħna kellna tmint elef il-Waterfront u fuqhom u għaxart elef fuq il-Fossas. Dawk għalina huwa l-peak għax in-nies ġew għalik, għad-diski tiegħek u għal xejn iżjed, allura hija huwa achievement li diffiċli ħafna tirrepetih, però jibqa' fil-memorji tagħna f'qalbi għal dejjem. Dak huma l-peak tal-karriera tiegħi. Ivan, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, però wisq iktar grazzi tal-emozzjonijiet li l-mużika tiegħek irnexxielha tittrasmetti. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti ta' bacon li meta tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ togħma perfetta kif ukoll grazzi għal jowgiti ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin, tejiet naturali biex tispiċċa l-ġurnata tiegħek. Kif ukoll grazzi għal Sky Spirit Fitness Centre. Għalik, għandna voucher sabiex meta tixtieq inti tista' tidħol fir-rutina ta' fitness tiegħek, tkun tista' tmur f'dan il-post state of the art u żgur li l-workout tiegħek ikun wieħed li tibqa' tiftakar. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi u nfakkarkom li jekk għandkom kelb jew kelba d-dar anzjani, irridu narawhom, irridu nisimgħu fuqhom. Għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina OptiAge. Jekk il-kelb tagħkom għandu 'l fuq minn seba' snin, ibagħtulna ritratt tagħhom, irrakkontawlna ftit żgħira x'esperjenza qattajtu flimkien jew inkella kif iġibu ruħhom id-dar u dak ir-ritratt u r-rakkont li tibagħtulna grazzi għal Purina Optiage jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna r-ritratti tagħhom, tagħkom, tal-klieb tagħkom permezz ta' Facebook jew inkella Instagram, owenbonnici.tv biex issibuni. Faċli ħafna. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada, tinsewx, fit-tmienja u għaxra. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
Esprit.

Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.